Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gwelodd Cymru a'r byd dwf diwydiannol anhygoel. Ond er y ffyniant economaidd, roedd gan gymdeithas ei ffaeleddau.
Doedd na'm gwladwriaeth les, wrth gwrs. Doedd na'm gwasanaeth iechyd, Do' na'm nawdd cymdeithasol chwaith. Do, mi sefydlwyd undebau llafur yn yr 1820au, ond wnaeth rheini ddim cynyddu eu dylanwad yn sylweddol am chydig o flynyddoedd wedyn, a'r rheswm pennaf dros hynny oedd bod y mwyafrif llethol o'r gweithwyr yn perthyn i'r hyn a elwid yn gymdeithasau cyfeillgar.
Roedd y cymdeithasau hyn yn gweithio fel math o gwmni siwrans, yn gwarchod ei haelodau trwy dalu am driniaeth o fewn cyfnod o salwch.
Roedd 60,000 ohonyn nhw mewn bodolaeth ym Mhrydain yn 1812, ac erbyn 1815 roedd un o bob deuddeg o weithwyr Prydain yn aelod o un. Mae disgynyddion y cymdeithasau cyfeillgar cynnar i'w gweld ar y stryd fawr hyd heddiw, ac mae geiriau fel 'mutual' a 'friendly' yn llenyddiaeth ambell un yn datgelu ole daethon nhw'n wreiddiol. Clybiau lleol, annibynnol o fewn proffesiwn penodol oeddan nhw i ddechrau, boed nhw'n arddwyr, yn goedwigwyr, neu'n forwyr. Urdd gafodd i sefydlu i actorion oedd Cymdeithas Fydd y Buffalos ac roedd yna gangen yn noc penfro o bob man. Er bod yna lot o'n nhw o gwmpas, simsan iawn oedd seiliau y rhan fwyaf o'r clybiau cynnar yma. Ond dyma yn Rexham, roedd yna fudiad arall brofodd yn llawer iawn mwy sefydlog a chryfach ei ddylanwad. Diolch.
Ei enw fo oedd yr Iforiaid, neu roedd ei deitl llawn Urdd Ddyngarol y Gwir Iforiaid. A gyda llaw, rhesymau cwbl hanesyddol a hollol ddilys sydd ddod â fi i'r dafarn yma heddiw, dallwch. Achos yn y flwyddyn 1836, pan sefydlwyd yr Iforiaid, enw'r dafarn yma oedd y Dair Casgen, neu'r Three Tuns. Ac yn ôl y sôn, yma oedd un o gyfrinfeydd cynharaf yr Iforiaid yn cwrdd unwaith bob mis. Ac mae'n debyg mai mewn taith tafarn oedd cyfrinfeydd yr Iforiaid yn cwrdd. A pham lai de? Achos pa adeilad arall oedd yn cynnal man cyfarfod parod ac ymarferol fel hwn.
Ac roedd yna elfen gymdeithasol gref yn ogystal ag un ymarferol yng ngwead y cymdeithasau cyfeillgar yma, ac roedd cyfarfod mewn tafarndai yn hybu ymdeimlad brawdol ac yn meithrin solidariaeth rhwng un iforydd ac iforydd arall. Er nad mudiad cudd mo honno fel y seiri rhyddion, roedd na elfennau o'i drefniadaeth yn debyg. Yn gynta, mi gyhoeddon nhw lyfryn o gydiadau, grips, arbennig, ac arwyddnodau yr oedd gofyn i bob aelod eu dysgu, i'w paratoi ar gyfer amrywiaeth o sefyllfaoedd.
Aelod yn cyfarch y swyddogion wrth ddyfod i'r gyfrinfa i adnabod brawd heb siarad ag ef. Atebiad y brawd. Rhybuddio brawd o berygl. Sicrhau brawd o'i ddiogelwch heb siarad ag ef. Arwyddnod y radd las. Mi oedden nhw wedi dyfeisio rhyw god cyfrin er mwyn i'r aelodau i ddysgu efo'i gyd, o ddar i cof, er mwyn cysylltu â'i gilydd ar wahanol achlysuron. Er enghraifft, be mae hwn yn dweud? Na? Wel, be mae'n dweud go iawn ydy de? Peint prysor. A dyma i o'm hyn ti fan hyn. Cod cyfrin yr Iforiaid.
Er bod y llyfr arwydd nodau yn drysor o beth, cymharol brin ydy'r archif sydd wedi goroesi. Ond, o ystyried pwysigrwydd Wrecsam i hanes Iforiaeth, dwi'n siŵr y bydd gan Storfeydd Amgueddfa'r Dre ambell i drysor arall. Mae Nia Jones yn lyfrgellydd o'r Wyddgrug sydd wedi edrach i mewn i ddyddiau cynnar y mudiad.
A dyma ni.
Reit. A be' sgynnon ni fan hyn fel wt ti'n gweld ydi llyfr deddfau a rheolau yy Cymdeithas y Gwŷr Iforiaid a ma' hwn yn mynd yn ôl i pan sefydlwyd y gymdeithas yn 1836. Hmm mae'n edrych felly fyn di. Ma'n... Yndi mae o yy hoel hoel yy defnydd mowr arno fo wedyn mae o'n fregus iawn. Yym a be' sgynnon ni ar y clawr yn fan hyn ydi'r logo Y ddwy law yn arwydd o be mae'r gymdeithas yn geisio wneud, cynnal ei gilydd fel tai. Ond mae'n dda o beth bod nhw, ynde, yn absenoldeb unrhyw wasanaeth iechyd a... Oedd hi'n fyd calad, yn doedd? Oedd, yn enwedig yr offeryn, achos oedd yn pyllau glo. Oedd, yn hollol.
A wedyn ti a'r Jones, fo ddaru sefydlu'r gymdeithas, felly. Crydd oedd o wrth i Alwyn Hughes, yn dŵad yn wreiddiol o Llanefydd, yn ymyl Dinbych. Mae'n nodweddiadol o'r cyfnod bod artisans, crefftwyr, yn arwain y gad o ran diwygio a helpu pobl. A mae yno gennyn nhw yr amser a'r diddordeb i feddwl am ffyrdd o wella'u byd i raddau, a nid yn unig nhw eu hunain ond y bobl oedd o'u cwmpas nhw hefyd, ynde. Syniad oedd yn cydio yn y cyfnod o ne bobl o gyffelyb fryd yy yn gweld yr un ffor a fo a wedyn nid yn unig mi sefydlwyd nhw yn lleol yn yr ardal yma ond mi ddaru nhw ymestyn yy ar draws Cymru felly.
Oherwydd ei boblogrwydd cynnar, o 1840 ymlaen sefydlwyd rhanbarth ym mhob un o'r hen siroedd, Ac erbyn diwedd y ganrif, roedd aelodaeth rhanbarth Sir Forgannwg, er enghraifft, wedi neidio i 14 o filoedd. Roedd yna hyd yn oed gyfrinfeydd i'w cael yn yr Unol Daleithiau.
Reit ta, gwneu rhywbeth i ddangos i chi. Os fedra i ffindio hi.
Mae'r daith i ganfod rhagor o olion y mudiad wedi dod â mi i fynwant hynafol Capal y Pil ger Mynydd Cynffig.
Ah! Mae o! Hwn dio! Mae yna ysgrif neis iawn yn fan hyn. Gosodwyd y cof adael hon ar fedd Isaac Williams gan gyfrinfa Llywelyn ab Ifor o wir i Foriaid yr hon a gynhelir yn y Prince of Wales, Mynydd Cynffig. Yn arwydd o barch i'w goffadwriaeth fel Ifor ffyddlon a thangnefeddus, ac fel ysgrifennydd cywir a gonest i'r gyfrinfa am 16 o flynyddau. O, dyna chi neis, ynde, um, yn cael ei gofio, geiriau teilwng iawn i gofio amdano fo gan i frodyr yn y frawdoliaeth. A gaf i wasanaeth o i'r gyfrinfa dros y, dros y blynyddoedd. Dwi'n mynd sôn am i wraig yn fan hyn, wrth gwrs. Ond da ni'n mynd siŵr os oedd nhw'n talu amdan angladdau i gwragedd a teulu i aelodau, ond mi oedden nhw'n talu am angladdau i aelodau. Ac roedd rhaid i bob un aelod o'r gyfrinfa hefyd fynd i'r angladd fel arwydd o gyfeillgarwch a brawdoliaeth.

Yn Sir Gaerfyrddin, mi fwriodd i foriaeth wreiddiau dwfn iawn. Pan oedd y mudiad yn ei anterth, roedd yma 76 o gyfrinfeydd, pob un yn arddel enw gwahanol. Ym mhentref bychan Cul y Cwm, i'r gogledd o Lanymddyfri, sefydlwyd cyfrinfa William Williams Pant-y-celyn, Ac yn y Neuadd Fawr Arms, unig dafarn y pentra, y byddai aelodau'r gyfrinfa yn cyfarfod bob mis.
Tafarn arall. A wel, sa well cadw'r hen draddodiad i fynd yn bysa?

gweithwyr yn y pyllau glo, yn y gweithiau haearn neu ar, ar y reilffyrdd. Tra bod mewn ardal fel hyn yn y cefn gwlad, uh, ffermwyr, uh, llafurwyr amaethyddol a wedyn rai crefftwyr eraill uh, fel cryddion, uh, gwehyddion ac yn y blaen. Felly bobl fel nhw fysa efo'i dwylo ar y blychau yma oedd ym mhob cyfrinfa a dwi'n gweld bod gen ti focs yn fan hyn, Steve. Dyma blwch y uh, cyfrinfa fan hyn yn Cil y Cwm a mae'n llawn pupurau'r hen gyfrinfa. Dwi'n gweld bo' 'na dri dwll clo yna Steve ar y gist 'ma, y bocs 'ma. Pam hynny? Wel, mewn cyfnod cyn y chip and pin, yy, roedd angen cael gwlychau fel hyn a roedd gan bob cymdeithas cyfeillgar blwch tebyg, efo tair allwedd gwahanol, a roedd yr allweddi yn cael eu cadw gan llywydd y gymdeithas, yy, trysorydd y gymdeithas, a wedyn y tafarnwr hefyd. Felly o' 'na dipyn o arian i fewn yn y blwchau 'ma, yn doedd? Ond dim arian sydd yn hwn heddiw 'ma naci, ond yy dogfenna'. Cyfnodion, rheolau, cyfrifon, bob math o bethau. Cyfrifon fatha faint oedd aelodau yn dalu? Wel, yn gyntaf, roedd ffi mynediad, fel arfer rhywbeth fel deg swllt neu hyd yn oed pymtheg swllt, yn dibynnu ar oedran yr unigolyn, talu mwy os oeddech chi'n hŷn. Ie. A wedyn ffi wythnosol neu fisol. Fan hyn yng Nghil y Cwm, roedd pawb yn talu un swllt dwy geiniog y mis. A wedyn ma' ma' ma' nhw'n dangos yym y budd-daliadau hefyd wrth gwrs. Budd-daliadau salwch, y costau angladdau. Fan hyn yn Ngelycwm er enghraifft, bydda aelod yn derbyn saith swllt yr wythnos. Oedd yn dipyn o risg i gymdeithasau cyfeillgar. Yy mae'n bosib i weld yn y paperau newydd o gwmpas Merthyr Tudful er enghraifft, yy bod lot o gymdeithasau cyfeillgar wedi methu yn dilyn epidemig colera yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Pa fath arall o beth o'n nhw'n dalu amdan? Oedden nhw, er enghraifft, yn yym cyflogi meddygon o gwbl? Wel, oedd meddygon yn bwysig iawn iawn i'r cymdeithasau. Yn gynta', roedd angen talu meddyg i dystio bod rhywun yn ddigon iach i fod yn aelod o'r gyfrynfa yn gynta'. Ie, ma' hwnna'n gwneud sens, yndi? Ydy, ydy. A wedyn talu meddyg eto i wneud yn siŵr bod rhywun yn sâl pan ma' nhw'n deud bod nhw'n sâl, yy er mwyn ca'l yym yy budd-daliade wedyn. Be amdan perthynas y cymdeithasau cyfeillgar efo'r wladwriaeth ei hun te? Cyfnod o lywodraeth laissez-faire oedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac roedd ymdrechion gwirfoddol cymdeithasau cyfeillgar yn bwysig iawn iawn yn y cyd-destun hwn. Yy, lot o swyddogion y cymdeithasau cyfeillgar ddim yn fodlon i'r wladwriaeth ymyrred ym materion economaidd a chymdeithasol. Mae yna un enghraifft da iawn iawn yn ystod dechrau'r ugeinfed ganrif, pan oedd Lloyd George yn trio pasio deddf yswiriant gwladol, ond nad oedd arweinwyr y mudiadau cyfeillgar yn fodlon i'r wladwriaeth cymryd cyfrifoldeb am y pethau hyn. Wel Steve, diolch yn fawr i chdi am ddod yma a dangos hyn, mae 'di bod yn hynod, hynod ddiddorol, a dwi'n dallt bod 'na ryw ffyrdd gwahanol o ysgwyd llaw does rhyw ffyrdd cyfrin lle de ond wn i jyst ysgwyd llaw fod yn un fan hyn.
Nes ymlaen mi fyddai'n parhau i wneud cyfeillion a chael cyfle i weld ochr fenywaidd Ifor a hynny mewn tafarn arall wrth reswm. Dwi ar drywydd urdd ddyngarol y gwir Iforiaid, cymdeithas gyfeillgar Gymreig o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Er bod yr Iforiaid yn rhannu yr un ddelfryd gymdeithasol â chymdeithasau cyfeillgar eraill y cyfnod, mae yna un peth oedd yn eu gosod nhw ar wahân.
A'r un peth hwnnw oedd eu Cymreictod nhw. ac yn bwysicach fyth, eu cefnogaeth i lenyddiaeth Cymraeg, ac mae hynny'n dangos yn eu dewis o enw, Iforiaid, ar ôl Ifor Hael, sef prif noddwr bardd mwya' Cymru, Dafydd ap Gwilym, yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Achos roedd noddi, hybu a gwarchod yr iaith a'i diwylliant yn gwbl greiddiol i'r ethos Iforaidd.
Ac mae modd gweld hyn ym mharagraff agoriadol eu llawlyfr.
Cymdeithas y Gwir Iforiaid, sydd sefydliad i gadw yr iaith Gymraeg, cadw ei haelodau mor bell ag y byddo bosibl rhag eisiau, ac uno pob Cymro fel un gŵr i gynorthwyo y naill y llall.
Un ffigwr diwylliannol blaenllaw yn y mudiad oedd Ifan James, awdur ein hanthem genedlaethol, wrth gwrs, ac mi sgwennodd James gerdd i'r Iforiaid rai blynyddoedd ynghynt, sy'n debyg iawn i'r anthem o ran ei steil a'i chynnwys.
Hen genedl heddychol oedd ein hoff hynafiaid, oddefodd hir ormes tan ddwylaw estroniaid. Mae cenedlgarwch yn tanio'n mynwesau, nis gallwn anghofio gorchestion hen oesau. A wnawn ni ddibrisio iaith Ber ein hynafiaid. O na wnawn byth bythoedd, medd pawb o'r Ihoriaid.
Ond y peth ydy, doedd yr Ihoriaid ddim yn fudiad gwleidyddol. Er fod gan lawer o'r cymdeithasau cyfeillgar yma agendas gwleidyddol yn y cyfnod, roedd gwleidyddiaeth yr Ihoriaid yn un ceidwadol. Ceidwadol efo cy fach, hynny ydy.
Wrth i derfysgoedd Beca sgubo trwy Sir Gaerfyrddin yn ystod 1842 a 43, mynegodd y mudiad ei wrthwynebiad. Pasiodd cyfrinfa Talog ger Caerfyrddin gyfres o reolau i sicrhau y cai unrhyw aelod a chwaraeai ran yn y terfysg ei ddiarddel.
Na, Cymreictod a hybu addysg Gymraeg oedd yn bwysig i'r Iforïaid. A deud y gwir, yn y dechrau roedd nhw hyd yn oed yn gwahardd siarad Saesneg yn y cyfarfodydd.
Bu'r mudiad yn gyfrifol am sefydlu degau o eisteddfodau lleol gyda'r bwriad penodol o hybu diwylliant a meithrin yr iaith.
Dana. Dwi 'di dod i Rydaman i gyfarfod â Dana Edwards. Mae Dana yn gweithio i Gymdeithas Eisteddfodau Cymru, cymdeithas sy'n rhannu yr un dyheadau diwylliannol â'r Iforiaid. Yn sicr, oedd yr Iforiaid yn gwneud gwaith da iawn gyda'r Steddfodau, ond y ddau reswm wrth gwrs. O'n nhw eisiau trefnu pethau cyfrwng Cymraeg er mwyn denu mwy o aelodau, ond hefyd o'n nhw'n gweld y llif lot o bobl oedd yn symud mewn i Gymru oedd ddim yn siarad Cymraeg ac felly gweld bygythiad yr iaith Gymraeg a'r ffordd Gymraeg o fyw ac felly'n awyddus i drefnu ystadodau oherwydd hynny. Um, ac wrth gwrs, dyn ni yn neud yr un peth mewn gwirionedd cant a hanner o flynyddau yn ddiweddarach. Gweld llif yn dod mewn a ceisio wneud rhywbeth i geisio adfer Cymraeg yn ein cymunedau. Wel, da ni wedi cyrraedd fan hyn wan, lle oedd uh, neuadd fawr yr iforiaid y neuadd mor fawr a mor bwysig y dre. Nathon nhw newid enw'r stryd oherwydd y neuadd. Hall Street yw i nawr, Chapel Street oedd hi cyn i neuadd yr Iforiaid gyrraedd yma. Ond oedd hi'n glamp o neuadd yn sicr. Dwi'n meddwl bod hi'n eistedd rhywbeth fel 1,600 o bobl, felly byddi wedi bod yn enfawr, wrth gwrs wedi diflannu erbyn hyn. Oedden nhw hefyd yn cynnal eisteddfodau symudol ar fwdrio hynny, do? Do, fe wnaethon nhw, ar y cychwyn cyntaf, tua 1840. ugain mlynedd cyn sefydlu'r Steddfod Genedlaethol Symudol. Um, ond dwi'n gwybod faint o lwyddiant gaethon nhw. Gyda'r Steddfodau lleol gaethon nhw'r llwyddiant mawr. Ac oedd na ganodd, os na milodd yn dod i'r Steddfod yma. Mae yna sôn am Steddfod yn cael ei chynnal tu ôl tafarn y Red Cow yn Llandybie, mewn pabell, 900 o bobl yn dod yna. Felly byddwn ni'n falch i weld y fath na o gynulleidfa heddi. Yeah. A cael ei denu gyn yr Eisteddfod, ta denu gan y Red Cow?
Wel, denig yn y steddfod fi'n credu, a wrth gwrs y tren yeah. steddfod yn cael ei trefnu ar ddyrnod gwyliau, falle ar y calan neu ar y nadolig hyd yn oed, fel bod bobl oedd yn gweithio'n lleol wrth gwrs yn medru dod. Dwi'n cofio yn traws pan o'n fach, o'n i'n ennill o hyd ar yr arlunio, ac o'n i'n cael rhywbeth bach o bres pocad, rhyw, rhyw wigian ceiniog, 60 ceiniog, weithiau pintan, ne, dibynnu. A da chi'n cynnig gwobrau ariannol yn eisteddfodau lleol ac oedd yr iforiaid yn gwneud yr un fath? Yn 1936, mae'r sôn bod Iforiaid wedi cynnig e, gwobr o hanner gini am gerdd, tri phennill, wyth, wyth llinell, er mwyn dathlu canmlwyddiant yr Iforiaid. Felly hwnna'n werth cael. O, dipyn o bres adeg hynny. Lot o bres.
Reit, da ni'n gwybod am eu cydwybod cymdeithasol nhw, a da ni'n gwybod am eu cariad at ddiwylliant. Ond roedd y Gymdeithas yn flaengar mewn ffordd arall hefyd. Roedd ganddyn nhw adain yn benodol ar gyfer merchaid. Ac i adrodd hanes yr Ifor Esau, mae'r athro Gwenan Schiavone di nenu fi i dafarn arall, y tro hwn ym Mhorth yr Hyd. Pam ti di dod â fi i'r dafarn yma ta? Wel, mae hon yn dafarn arbennig, achos yn fama, nôl yn 1843, Pan fydde dafarn dan enw arall, Tafarn Saxe Coburg oddi bryd hynny. A, Prince of Wales, gweld y cysylltiad. Ie, ie, yn union. Wel, mi ddechreuodd 'na orymdaith o ferched, Cymdeithas yr Ifor Esse. Dechrau gorymdaith fan 'yn, draw i'r capel sy rownd y gornel i gael pregeth, ac yna nôl i'r dafarn fan 'yn i gael cinio, Cynnal cyfarfod busnes a wedyn rhyw ddathliad. Swnio'n dipyn o shindig, dipyn o ddigwyddiad. Sy ddim be fydda rhywun yn ddisgwyl i griw o ferched i neud ar ôl bod yn gwrando ar bregeth mewn capel. Ond yr orymdaith 'ma wan. O' 'na dipyn o rwys, 'sgot ti'n sôn am gerddoriaeth, yy yn lle o'dd y bandia a ballu'n yn yr orymdaith yn cymryd rhan a baneri a petha. Wel mae'n anodd gwbod yn benodol am yr orymdaith yma pryn a oedd yna fand y rhan o ono ond yn aml iawn mi fydde ganddyn nhw fandie neu bod nhw'n talu cerddorion i ddod yn rhan o'u o'u seremonie yym ond mi oedd yna faner a mi oedd baneri'n beth mawr efo cymdeithasau cyfeillion yn y cyfnod oedd o'n rhywbeth symbolaidd gweledol yn dangos yr delwedde a'r pethau oedd yn bwysig i'r gymdeithas honno. Yym, ac mewn rhyw ffordd, yn arwydd o hunaniaeth y gymdeithas hefyd. Dwi'm yn awgrymu am unrhyw funud de bod merchaid yn beryg mewn tafarn, ond o' 'na reola' doedd yym bod bobl yn goro-, os o'n nhw isio siarad o'n nhw'n gor'o' aros am dawelwch cyn siarad. Ma'r awgrym bo' rhai rheola' ynddo'i hun yn awgrymu bod 'na angen am yym sicrhau bod pawb yn gwybod sut i ymddwyn mewn cyfarfodydd. Yym yn yr un modd mae rheolau'r cosbe yma am feddw dod a yy cam ymddygiad ag ati. Mae'r ffaith bod rhywun yn gorfod cofnodi hynna ynddo ei hun yn awgrymu bod 'na dipyn o rhealtwch yn mynd ymlaen. Dwi'n siŵr bod o hefyd yn ychydig bach o ddihangfa doedd o'r o'r yym o- o'r gwaith bob dydd a'r yym problemau y cyfnod 'lly. Yn sicr byddwn i'n meddwl bod o'n hynny a'r cyfarfodydd 'ma hefyd, bod yn, bod 'na ryw deimlo bod o'n ddihangfa mewn un ffordd ond hefyd yn ffordd o deimlo fel bod nhw'n gwneud rhywbeth i wella eu bywyd nhw ac eraill a ma'r holl synnwyr 'na o fod yn rhan o rywbeth lle oedd pobl yn gallu dibynnu ar ei gilydd a dwi'n meddwl ma' hwnna oedd yr apêl wedyn i bobl yn gyffredinol ac yn sicr i ferched wedyn hefyd. A dwi'n licio hynny fod yy yn yy syniad o fod yn perthyn i bawb yn y gymuned a bod merched yn cael cymryd rhan ac yn cael diwrnod allan yn y dafarn, ynde? Ac ar y nodyn yna, ynde? 'Sa well fi brynu diod i chdi bysa? Wel dwi wedi bod yn aros reit hir, felly diolch. 'Na fo. Sori am hwnna. Da iawn.
Gwarchodwyr Lles Cymdeithasol, Diwylliant Cymraeg a Hawliau Merchaid. Mae hwnna'n dipyn o restr. Ond be oedd diwedd stori Urdd Ddyngarol y Gwir Iforiaid?
Wel, mi gyrhaeddodd y mudiad ei ben llanw yn 1878 gyda 22 o filoedd 401 o aelodau. Ar ôl hynny, lleihau yn raddol wnaeth yr aelodaeth, ac erbyn 1955, sef blwyddyn yr adroddiad olaf, mae'r ffigwr wedi gostwng i 1,348. Cymharwch hynny efo'r cannoedd o filoedd o weithwyr Cymru a'r saith miliwn ar draws Prydain oedd yn perthyn i undebau Llafur ar ddechrau'r Ail Ryfel Byd. Y mudiadau hynny bellach oedd llais y gweithwyr. Roedd ei foriaeth wedi chwythu blwc.
Rhwng 1918 a 1911, pasiodd y Llywodraeth gyfres o ddeddfau pwysig Deddfau wnaeth osod sylfaen i'n gwladwriaeth les fodern. Can mlynedd yn ddiweddarach, ac mae rhai pobl yn dechrau cwestiynu dyfodol y wladwriaeth les honno. Yn yr un modd ag yr oedd TR Jones a sylfaenwyr cymdeithasau cyfeillgar eraill yn teimlo nad oedden nhw'n gallu dibynnu ar wladwriaeth mewn cyfnod o angen, Sut effaith mae'r hinsawdd economaidd presennol yn mynd i gael ar allu'r Llywodraeth i ofalu amdanom ni i gyd? Ac a fydd cynllun Cameron a'i gymdeithas fawr o ddatganoli cyfrifoldeb i lefel cymunedol i bob pwrpas yn esgor ar gyfnod a model cymdeithasol fydd yn galw unwaith eto am urdd newydd o Iforiaid?